नमस्कार एखन मधेपुर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष इंद्रदेव ठाकुर जी के पुत्रक विवाह समारोह में उपस्थित छियै आइ ई विवाह समारोह गाम गाम सभठाम चर्चाक विषय बनल छै जे आधुनिकताके दौरमे ब्राह्मण महासभाके अध्यक्ष श्रीमान इन्द्रेम ठाकुर जी द्वारा जे अपन पुत्रक विवाह आदर्श कयल गेल निश्चित रूपसँ एगो समाज आओर मिथिलाञ्चलके उदाहरणक द्योतक छथि तऽ हमरा सङ्ग छथि इन्द्रदेव ठाकुर जी हुनकासँ सुनल जाय जे कोन तरहे ई अपन निर्णय लेलथि आओर अपन बेटाके अ, आदर्श विवाहके आइ सबके समक्ष अपन वक्तव्य रखै छथि इन्द्रिय प्रायः ब्राह्मण समाज बजै छै कि हम अपन पुत्रके बिना दहेजके सङ्गे विवाह करब परन्तु हम देख रहल छियै एकैसँ बहुतो कन्या आइ जे स्थिति उत्पन्न भऽ गेलै कि ओ प्रताड़ित भऽ रहल छथि एतेक धरि कि अपना सासुरमे ई बात हम प्रायः कहियासँ हमरा ज्ञान भेल हम जानै छी दहेज जे ई कुप्रथा छै ई समाजमे एकटा अभिशापके रूपमे उपस्थित अछि लोक बजैत छथि सतमी आओर करनीमे हम बहुत अन्तर देखैत छी ताहि हेतु हम ई सङ्कल्प लेलहुँ आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण का समरूप रखे हम अपन पुत्र का विवाह बिना दहेजक करब जाहिसँ हमर जे ई मैथिल समाज छथि से प्रेरणा लैत कि हम अपन पुत्र का विवाह बिना दहेज के संगे करब ताकि ई जे कुप्रथा छै एहि कुप्रथा एकर निराकरण भऽ सकै अभिनंदनीय छै ई अपनेके एक तऽ ई नोटबंदीके प्रभाव छै आओर ओहिमे ई अपने दहेज नहि लेलियै तऽ फेर एतेक सुन्दर आ व्यवस्था सम्पन्न कऽ रहल छी अपने मान्यवर मान्यवर हम थाना अध्यापक पदसँ अवकाश प्राप्त केलहुँ हमहूँ अखन पेंशनधारी छी समय हमर पुत्र वर्तमान समयमे इनकम टैक्समे टैक्स असिस्टेंट छथि ओहो उपार्जन करै छथि हम ई सोचलहुँ कि ई जे कार्यक्रम हेतै जाहिमे किछु यथासम्भव जे जुड़त से खर्च करब एकरा लेल हम अपन पेंशनके सेहो किछु बचा कऽ रखलहुँ हमर पुत्र सेहो बचा कऽ रखलथि हम सोचलहुँ एहि रूपमे यथा सम्भव जे हैत हम लड़कीवला ओहिठाम उपस्थित होयब आओर ई कार्यक्रम अपन पेंशनसँ अपन बेटाक विवाह आइके दौरमे केलथि हँ आओर ई ई गामके नहि समाजके नहि मिथिलाञ्चलके लेल उदाहरण छथि हमरा संग बात पंचायतके ब्राह्मण महासभाके अध्यक्ष गौरी शंकर झा गोविंद छथि हिनको सही दहेज प्रथाके बारेमे दू शब्द सुनी श्रीमान इंद्रदेव ठाकुर जी मधेपुर प्रखंड ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महोदय हमरा मिथिलांचल के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कलन हाँ जे त्याग के मिसाल कायम कलन हाँ हमरा ब्राह्मण समाजके एहिसँ प्रेरणा लेबाक चाही आ हमसभ कहै छी किछु आओर करै किछु आओर छी मंच पर जखन मैक भेटै छै ब्राह्मण महासभाके जे बड़का बड़का स्तंभ सब छथि ओ सब मंच से आह्वान करै छथिन मैथिल समुदायके जे हमसभ दहेज मुक्त मिथिलाके स्थापना करी आ पर्दा के पाछा ओ सब खुद दहेज लेवा के लेल लड़ाइत रहे छथि एहन नहीं हेबाक चाही एहि जगह पर जे हम सब उपस्थित छी हमर श्रीमान अध्यक्ष महोदय मधेपुर प्रखंड ब्राह्मण महासभा श्री इंद्रदेव ठाकुर जी एक हमरा सबक उदाहरण बनला है एहिसँ हमरा सबके प्रेरणा भेटै आ जँ वास्तवमे मिथिलाञ्चलमे जे केओ धारे झा कहबै छथि तऽ ओ धारे झा हम मास्टर साहेबके मानै छियनि दूटा पाँटी उज्जर दप दप धोती कुर्ता कलुषित अभ्यंतर जारे जा कथनी करनीक माँझ दर बड़ तरपट मुदा कहाबै छी धारे झा हम ब्राह्मण महासभाके अध्यक्ष रूपमे

हृदयसँ कृतज्ञता संग साधुवाद ज्ञापन करै छियै आओर निश्चित रूपसँ ई समाज अपनेसँ प्रेरणा लेता आओर उदाहरण स्वरूप आए अपने एहि आधुनिकताके दौरमे एतेक खर्च वर्च करैत अपन पेंशन पुत्रक सहयोग अपने संग संग पुत्र अभिनंदनीय छथि जे एहि कार्यक्रमके स्वीकारलथि जे अपने द्वारा जे उदाहरण प्रस्तुत कयल गेलै बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूपसँ ई एगो छोटका साक्षात्कार लोकके मिथिलाञ्चलके एगो उदाहरणक स्वरूप हैत आओर जाहिसँ प्रेरित भऽ कऽ लोक निश्चित रूपसँ दहेज मुक्त मिथिलाके लेल समर्थित होयत जय मिथिला जय मैथिली